warra o leka go dira eng ba o tšhela laptop ya ka ka mesi
wena nna ke tsebe gore o bolela ka eng o se ka ndia stela warra ke re a ke tsebe gore o bolela ka eng e re nako towele ke computer lap ko ngwala a ke nyake ba nraka mo sekolong computer lap ba tswaletše o ne o meaka
Sam why i fambe a library u nga ni byelangi tolo namadyambu? Sorry my love, i be ki lebetše gore u sa le gone kua library. I le ku ni hembeleni. Ke go botša nnete. Why i nga ni textangi back ke? Rantsu, gape nna ga ke phele ke nagana ka wena, ebile ga se ke bone text ya gago. Ni ku texte ko tala ngopfu ene a wu ri online mara u nga respond. A se gore be ke sa nyake go responda, e be ke le online ka otsela so a se ke bone text ya gago. Ni ku thembi shem ka sem mara wa ni rhandza wena? Eya ke ya go rata Rhandzu. Wa yi swi feel ingaku no ku fostela ku va i va ka relationship na mina? Ga o ngapeletše gore ke be ka gare ga relationship le wena, ke tsene ke rata.

Gape ba tswelete computer lab ba re ba lokisa di-computer. A botse o diene mo bophelo bja ka mara a bits like my sisters have turned against me.
Sam, a o sho labe go ni khisa wena ne? Ranzo, na ke kgone go khisa girlfriend ya ka pele ga batho? Le go ka kwata ke na taba le wena. Gape nna ke tlo dira tša go kgahla wena. Why e ne endla so mara? Sesi, o ka re o tlo thoma go ntena bjale? Nna a ke a tlela go rekerišana le banenyana mo university, ke tletše go ithuta. Wow!
A nthembi ku i nga vula swi swa so ka mina shem. Randzu, Nna ke lapišitše ke go rapeletšana le wena, ke ra ka mokgwa o nyakago.
a botse ke todi ene mara gore ke be ke kgone go ngwala
nna yena ke mmotšišitše ka mo gore wa e a dumetše go shera um room le sam

yane ka tla ka e dira taba gape ke emišitše lulu gape ge manto a ka tseba o tlo ntlogela hai man manto a ka se ntlogele gape nkile ka mo cheatela se ntlogele
Maja, Aowa, uh-uh, aowa gape nna ga ke tlo bereka wene. Aowa nke se no bolaya ko go apeya, wena o felo dula, aowa. Nna nka se dire mmereko wa basadi. Hawi, ke mang a rile go dira mebereko ka gae ke mmereko wa basadi fela? Mantwa, ke ne le mathata a ka hle, a ke ne nakong nyana go lwa le wena. Maja, Aowa monna, mm-mm, gape nna ke ngwala exam, ke swantšwe go ba ke bala gona jwalo. Manto, ka swae ke re sepele o nyaka room ya gago. Keng, keng, o nyaka gore ke tsamaye kgone go tliša Lulu mo? Lulu o na le maatla kere, gape o no re lešwantšho a le kgole. Ee, a kere maatla a gona o a fa ke wene. Manto, o ka re tlo thoma go ntapiša jwale? um hai ga gona taba ke swanetše go go lapiša a ke ra o sa nrata
sam ko wena motho e ya ke nna gane wena boere ke mang pjalo gore o ne o thoma ka go nga lefela bothata ke gore ga ke rate di-questions tša botlaela ke a go kwa di ntshang mara ke shapo wena ai le nna ke shapo Gwa thabiša go kwa seo. Ke a tshepa gore ga o sa tšhithela manto. E bile wa nkgopotša. Gano wa o tšhela laptop ya ka mo ka meetse na? O se ke wa ngafela wena. O kwele mang a re nna ke na le pelo e mpe so? Wena ga o tshepiše. Ke hwetše o ikolobišitše ka nnete. That is why nna ke phela ke nnoši. A ke rate ke motho mo Carleton's University. A ke re ga o sware batho gabotse? Nna ke kaone a ke cheat. Ke thoma go gonana gore wena ga se o phase grade 12 ka tsela ya maleba. o nyaka go reng gabotse ke nyaka gore o kopišitše gore o phase ga pone o matšhithane e re nna ke sepelepele ke rraga motho nna o ka se ntire selo maja a ke go tšhane
yane se mo nile masepa shemo
Ka mo wena wa telela wa re. Sam, a na ke sa nyaka ka go ekešara romo le wena. A gona ntho o ka ntirago yona, papa? O tlo dula le nna ka kgang le ka mereba go fihlela ngwaga o fela. A ke na taba gore o nagana eng ka nna. Nna se ke se tletšego mo university ke a se dira, unlike wena. nyaka gore ene mone a botse bona o nyaka gore ko report gore o tsentše laptop yaka wena ga ona bohlatse bja dilo tšeo ntatofatšago ka tšona a wena wande ke do khumana bafana se ke do gore swa phela la batho wena tsamaya kua o kwa o paletše go ngwala exam o kgaegile ga se o kgone go šomiša laptop ya ka go ngwala o ka roka mesa di-exam tše ka moka ebile semoro wa moloi wa nyaka go phasa boe one o mpetša moloi goba ga o mpetše moloi a ke na taba ga o tšee selo mo go nna mose semona ke tlo fetša kudu ete bothata bona ba fanatse ke tlo kopantšha noso a gona selo mo robala o khutše tla bo a re faintela ka baka la stress e re nna ke noezela before ba bolaya motho wa bozana
ya ga ya maja o šile founu ya gago a sa e loka ya e e re ke bone e re ke nyoko bona gore na ntšhitšhe le na ka re o sa ile ka kwa toilete
jona mawe yes gape ke šile founu wa ka ke sa e loka yo go ra gore mante o bona di-message tša ka le lulu mo a ke gona ba ntlhadile